یەکەم لقی ڕێڵمی لەلایەن کۆمپانیای زێد ئێم سییەوە کرایەوە بۆیە بۆ ئەم مەبەستە کۆمپانیای زێد ئێم سی مۆبایلی ڕێڵمی فایڤ پڕۆ یان ڕێڵمی پێنج پڕۆی بۆ ناردووین بۆ ئەوەی کردنەوەی پاکەت و پێداچوونەوە و ناساندن بۆ مۆبایلەکە بکەین ئێستا با بزانین مۆبایلەکە شایەنی کڕینە یاخود نا ئایا مۆبایلەکە لە چاو نرخەکەیدا ڕکابەری بازاڕ دەکات ئایا ئەو تایبەتمەندیانەی لە مۆبایلەکەدان شایەنی متمانەپێکردنن پێش ئەوەی بچینە لای ڤیدۆکە لایکی ڤیدۆکەت بیر نەچێ وەروا ئەگەر نوێ لە چەناڵەکەمان سەبسکرێبە چەناڵەکەت بیر نەچێت تا کۆتایی بینەری ڤیدۆکە بن. دووبارە سڵاوی هەقتان لەبێت من پێشەنگم پێشەنگ جەمالۆکە میشە لە چەناڵی یوتیوبی ڕۆڵام بینەوە ئەزانم دەمێکە کردنەوەی پاکەتمان نەکردووە بۆ ئەمجارە دەستەکەینەوە بە کردنەوەی پاکەتی مۆبایلێک لە مۆبایلەکانی کۆمپانیای ڕێڵمی کە وەکالەتی تازی بۆ کراوەتەوە لەلایەن شەریکەی زێد ئێم سیەوە کە تاکە وەکیلی ڕێڵمییە لە هەموو عێراقدا بە بەرچاوی بڵ سیانەی خۆیانەوە لە عێراقدا بەردەستە ئێستا مۆبایلەکانی ڕێڵمی بە خۆشحاڵیەوە بە زەمانەوە بەردەستە مۆبایلەکەی ئەم جارەمان ڕێڵمی 5 پرۆیە بە بیرگەی 128 گگا واروە ڕامی هەش گگا بایتەوە با دەستکەین بەکردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکە بزین پاکەتی مۆبایلەکە چی تێدایە و پاشان ئەزانین کە تایبەتمەندەکانی مۆبایلەکە چین لە ئێستادا بە خۆشحاڵیەوە لەلایەن کۆمپانیای زێت ئەمسیەوە وەکالەتی ڕێڵمی وەرگیراوە بە فەرمی لە ناو هەموو عێراقدا هەڵ لە سەرەتای کردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکە و وەک ئەبینین لۆگۆی کۆمپانیای ڕێلمی لە سەربابزانە ناو پاکەتە ڕێنمایەکانی لەسرە کە ئێمە نایخوێنینەوە بەدڵنیایەوە شەریکی ڕێلمی ڕێنمایەکانی نردووە واروها پارێزەرێکی مۆبایلەکە کە پارێزەرێکی تا ڕادێک ئاویە و کەمێک مۆبایلەکەش ڕەنگە تاریک بکات پاشان تاقی ئەەکەینەوە بەڵام باجارێ ئەمە بخەینە ئەو لاوە بۆ ئەوی بزانین دواتر چیمان هەیە پاشان بورن مۆبایلەکەمان هەیە بە ڕەنگی شین دا جارە سێری دیزایانی مۆبایلەکە ناکەین و هەروەها ئەداپتەر یاخود بە کوردەکەی خۆمان کە لە شەحنمان هەیە کە لی بارگاویکردنەوە یاخود ئەداپتەری بارگاویکردنەوەی مۆبایلەکە کە توانای هەیە مۆبایلەکە بارگاوی بکاتەوە بە توانای 20 وات وەروە کێبڵی بارگاویکردنەوەمان هەیە کە کیبڵی بارگاویکردنەوە کە لە جۆری سیەوە کە مۆبایلێکی تر و توانای هەیە مۆبایلەکە بە خێرایی بارگاوی بکاتەوە و لە ژێر کەلەی بارگاوی ببورن کەیبڵی بارگاویکردنەوەکەدا دەرزی کردنەوەی هەڵگری سیمکارت دەکارمان هەیە کە مۆبایلەکە خاوەنداری لە شوێنی هەڵگری دوانە سیمکارت دەکات و هەروەها شوێنی بیرگەی دەرەکی یاخود بڵین شوێنی میمۆری با ئێستا سێرکی دیزایانی مۆبایلەکە بکەین دیزایانی مۆبایلەکە دیزایانی مۆبایلەکەم بینیوە خۆم پێشتر دیزایەنەکەی بەجددی جوانەوە یەکێکە لەو دیزاینە جوانانەی لەلایەن کۆمپانیای ڕێڵمیەوە کراوە چونکە بەبۆنەی شتێکی تایبەتەوە کە لە ئەم مۆبایلەدا هەیە ئەگەر لە کامێرەکەدا دەرکەوێت تا ڕادێک ئەم شێوانەی تیا شێوەی ئەم چوار دەورەی وەکو شێوەی ئەلماس وایە تا ڕادێک بڵێن وەکو کریستال وایە بەڵام ڕەنگەکە بە تایبەتی لە ناو

کامێرەێکی سێڵفی کە بە شێوەی نۆش یاخود پەرچەمێک لە سەرکامێ ببرن ڕوونماکەی جێگیر کراوە وەروا لە بەشی سەرەوە مایکێکمان هەیە لە بەشی خوارەوە بڵندگویەک وەروا دەرچەی بارگاوی کردنەوە وەروا مایکێکی دیکە وەروا دەرچەی بیستۆک یاخود سەما یاخود بڵین هیتفۆن لە بەشی چەپدا شوێنی هەڵگری سیمکارتەکان و بیرگەی دەرەکیمان هەیە وەروا دوگمەی ڕێخستنی دەنگەکان لە بەشی ڕاستیشدا دوگمەی هەڵبوون و پاوەرمان هەیە بەجددی دیزانی موبایلەکە زۆر زۆر جوانە زۆر زۆر لی ڕازیم بەڵام بیرتان نەچێت پاش تەواوبوونی ئەم ڤیدیۆیە هەفتەیەک مۆبایلەکە بەکارێنم پاشان بە ڕاستگۆیی پێتان ئەڵێم کە ئەزموونی من لەگەڵ مۆبایلەکەدا چۆن بووە ئایا مۆبایلەکە شایەنی کڕینە یاخود نا خاڵە لاواز و باشەکانی مۆبایلەکە چین بۆیە ئەگەر ویستتان ئەو ڤیدیۆیە بکەم و ئەگەر ویستتان بەردەوام بێت ئەم بڕگانە لایکی ڤیدیۆکەتان بیر نەچێت و ڕای خۆتان دەربارەی ڤیدیۆکە بڵێن لە کۆمێنت. کردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکەمان بینی زانیمان لەناو پاکەتی مۆبایلەکەدا چی هەیە وە زانیمان دیزاینی مۆبایلەکە چۆنە مۆبایلەکەمان بینی ئێستا کاتی وەی بزانین تایبەتمەندیەکانی مۆبایلەکە چین بەڵام بیرمان نەچێت زۆر بەتان گلەیی ئەوەتان هەیە کە نرخی مۆبایلەکە ناڵێین هەموو جارە نرخی مۆبایلەکان ئەخەینە کۆتایەوە بەڵام با ئەمجارە نرخی مۆبایلەکەتان پێ بڵێم کە نرخی مۆبایلەکە بۆ ڕامی هەشت و بیرگەی سەد و بیست و هەشت گێگابایت بریتیە لە دوو سەد و نۆزدە دۆلار گەڵە تایبەتی سوپاسی کۆمپانیای زێد ئێم سی بکەین کە نرخەکانی بەجۆرێک داناوە لە جۆرەکان ئەتوانین بڵێین لە زۆربەی وڵاتان نرخەکانی کەمتر داناوە بە خۆشحاڵیەوە. با سەرەتا لە بەشی ناوەکی موبایلی ڕێڵمی فایڤ پرۆوە دەست پێ بکەین دیارە چارەسەرکەری موبایلەکە سناپ دراگۆن حەوت سەد و دوازدە ی لەسەر جێگیر کراوە بە یەکەی ڕوونمای ئادرێنۆ شەش سەد و شازدە وە وە هەروەها چیپسێتەکە یاخود چارەسەرکەرەکە دە نانۆمیتەرە. هەرچی دەربارەی ڕام یان بیرگەی کاتی مۆبایلەکەیە هەشت گێگابایتە و هەروەها بیرگەی یاخود زاکیرەکەی بریتییە لە سەد و بیست و هەشت گێگابایت پشتگیری لە بیرگەی دەرەکی دەکات واتە ئەگەر ویستمان میمۆرێکی دەرەکی زیاد بکەین پشتگیری لە بیرگەی دەرەکی دەکات وە هەروەها لە پێگەی ئەنتوتو توانیویەتی دوو سەد و بیست و یەک هەزار خاڵ بەدەست بهێنێت کە لە ئاستی لە سەدا هەشتا و نۆ ی مۆبایلەکانی جیهان خاڵی زیاتری هێناوە لە پێگەی ئەنتوتو. پەنجەمۆری مۆبایلەکە دەکەوێتە بەشی دواوەی مۆبایلەکە و هەروا ئەتوانم بڵێم کە پەنجەمۆری مۆبایلەکە خێرایەکی زۆر زۆر گونجاوی هەیە لەگەڵ ڕێڵمی فایڤ پڕۆدا. ئێستا با بچینە لای بەشی ڕوونما یاخود شاشەی مۆبایلەکە، لە بەشی ڕوونمای مۆبایلەکەدا ڕوونمایەک بە قەبارەی شەش پۆینت سێ ئینج لە جۆری IPS LCD و بە ڕوونی فول HD پڵەسەوە و بە چڕیی چوار سەد و نۆ پێکسڵ لە هەر ئینجێکی ڕوونماکەدا بە خاوەنداری کردن لە نۆچ و چوارچێوەیەکی کەمەوە لەسەر ڕێڵمی فایڤ پڕۆ جێگیر کراوە وە ئەگەر بەپێی قسەکانی کۆمپانیای ڕێڵمی بێت لە سەدا نەوەد پۆینت شەش ی مۆبایلەکە بە بەراورد بە جەستەی مۆبایلەکە ڕوونمایە کە ئەمەش ئاستێکی زۆر زۆر باشە بۆ مۆبایلێکی ئاست مامناوەند. لە ڕووی ئاستی ڕوونماکەوە بڵێم بەجدی ئاستی ڕوونماکە زۆر زۆر گونجاوە لەگەڵ مۆبایلی ڕێڵمی فایڤ پڕۆ دا ئەمە بۆچی ئەگەڕێتەوە لەبەرئەوەی ڕوونی ڕوونماکە بریتیە لە فول ئێچ دی پڵەس وە ڕاچڕی پێکسڵەکانی زۆر زۆر گونجاوە لەگەڵ ڕوونماکەدا بەڵام هۆکاری ئەوەی کە ئەم مۆبایلە ئای پی ئێس ئێڵ سی دی لەسەر جێگیر کراوە ئەگەڕێتەوە بۆ نرخەکەی نرخەکەی بەڕاستی کەمە لەچاو تایبەتمەندیەکانی دیکەی مۆبایلەکەدا ئەگەر ڕونمایەکی ئۆلیدی لەسەر جێگیر بکرایە بەدڵنیایەوە نرخەکەی زیاترەبوو. با بێینە سەر باسی کامێرەی مۆبایلەکە ئایا ئەم مۆبایلە کە خاوەنداری چوار کامێرە دەکات لە بەشی دواوە خاوەنداری کامێرەیەکی سێڵفی دەکات واتە پێنج کامێرە ئایا ئەمە ڕاستە مۆبایلەکان کامێرەی زۆریان هەبێت ئاستێکی باشتریان هەیە ناتوانین بڵێین هەر چوار کامێرەکە پێکەوە بەکارێنین لە کاتی وێنەگرتندا بەڵام هەر کامێرەی و تایبەتمەندیەک لەخۆ دەگرێت با بزانین ئەو تایبەتمەندیانە چین. گەر لە کامێرەی سەرەکی مۆبایلەکەوە دەست پێبکەین کامێرەی سەرەکی مۆبایلەکە کە شێوەیەکی زەرد یاخود گۆڵدی بەدەوردا هاتووە چل و هەشت مێگاپێکسڵە و تیرەی کرانەوەکەی بریتیە لە یەک پۆینت هەشت کامێرەی دووەم هەشت مێگاپێکسڵە و تیرەی کرانەوەکەی دوو پۆینت دووە کە تایبەتە بە وێنەگرتنی گۆشە فراوان یاخود واید ئەنگڵ کامێرەی سێیەم تایبەتە بە وێنەی ماکرۆ و زۆر نزیک یاخود ئەو تەنانەی کە زۆر وردن یاخود وێنەیەک لە کە لە زۆر نزیکەوە بیگری و بتوانێت تیشکۆ یاخود تەرکیز یا خۆی فۆکەسێکی باشت بۆ بکات کامێرەکە وەروا ئەم کامێرەیشیان دوو میگا پێکسل بوو کامێرەی سێیەمیش هەستەوەری دیپسە و بۆ تەڵخکردنی پشتی وێنەکان یارمەتیدەرێکی گرنگە کە ئەمیش دوو میگا پێکسلە هاوشێوەی کامێرە ماکرۆکەی کامێرەی سێڵفەکەشی بریتیە لە شانزە میگا پێکسل وەروا تیرەی کرانەوەکەی بریتیە لە دوو پۆینت سفر ئەیە چاوەڕێی ڤیدیۆی دووەم بن بۆ تێستکردنی تەواوی کامێرەکە هەرچەندە لە ئێستادا هەندێ نمونەتان بۆ دانێم لە کاتی مۆنتاژکردندا بەڵام ئەگەر ویستتان تێستێکی تەواوەتی ببینن لە کامێرەی مۆبایلەکەدا ئەوا چاوەڕێی ڤیدیۆی داهاتوو بن، بیرتان نەچێت لایکی ئەم ڤیدیۆیەش بکەن. وە هەرچی دەربارەی توانای ڤیدیۆ تۆمارکردنی مۆبایلەکەی بۆ مۆبایلێکی ئاست مامناوەند توانای تۆمارکردنی ڤیدیۆی فۆر کەی واتە ڕوونی فۆر کەی بە چرکەنەری سی وێنە لە چرکەیەکدا بەڕاستی توانایەکی زۆر زۆر باشە هەرچەند ئەگەر توانای یاخود ڕوونی تۆمارکردنەکە بگۆڕین بۆ هەزار و هەشتا یاخود فول ئێچ دی ئەوا ئەو کاتە ئەتوانین چرکەنەری شەست وێنە لە چرکەیەکدا چالاک بکەین. تا ئێستا تایبەتمەندیەکان زۆر زۆر باشن ئایا باتری موبایلەکە باترێکی شیاوە بۆ ئەم تایبەتمەندیانە بەدڵنیایە کۆمپانیای ڕێڵمی لەمەشدا چۆن بڵێ ئاستێکی زۆر زۆر باشی هەڵبژاردە بۆ باترەکەی کە باتری موبایلەکە بریتیە لە 4035 ملی ئەمپێر وەرچی دەرباری بارگای بوونەوەی موبایلەکەی توانای بارگای بوونەوەی خێرای هەیە بە شێوەیەکی زۆر زۆر باش لە چاو نرخەکەیدا کە توانای هەیە موبایلەکە بە توانای 20 وات بارگاوی بکاتەوە وە هەروەها توانای خێرای بارگاوی کردنەوەکەی وەک کۆمپانیاکە دەڵێن کە لە کاتژمێرێک و 37 خولەکدا لە سفر تا سەد مۆبایلەکە بارگاوی دەبێتەوە و هەروەها دەڵێن کە ئەم بارگاویکەرەوەیە چوار جار لە بارگاویکەرەوەیەکی نۆرماڵ یاخود ئاسایی خێراترە کە بارگاویکەرەوەیەکی خێرا نەبێت ئەمەش توانایەکی زۆر زۆر باشە بۆ ڕێڵمی فایڤ پڕۆ. ئەمە گرنگترین شتەکان بوو دەربارەی مۆبایلی ڕێڵمی فایڤ پڕۆ کە مۆبایلێکی نوێیە سەر بە کۆمپانیای ڕێڵمی کە تازە لە عێراق بڵاوکراوەتەوە و نمایشکراوە لەلایەن کۆمپانیای زێد ئێم سییەوە، واروا بیرتان نەچێت تاکو ئەم خولەکە بینەری ڤیدیۆکە بوون لە خوارەوە بۆم بنوسن واروا بیرتان نەچێت لایکی ڤیدیۆکە بکەن هاوڕێیانتان ئاگادار بکەنەوە لەم ڤیدیۆیە واروا بیرت نەچێت لە کۆمێنتەکانی یوتوب ڕای خۆت دەربارەی ئەم ڤیدیۆیە بڵێت ئایا ڤیدیۆکە ئاستی باش بوو یاخود نا وارەها بیرت نەچێت لایکی پەیجی فەیسبوکەکەمان بکەی واروا ئینستاگرامەکەم فۆڵۆو بکەن کە لینکەکانی لە خوارەوە دانراوە بۆیە تا ڤیدیۆیەکی تر لە چەناڵی یوتوبی بروالام نەبیننەوە سپاردەی حەق بن و خوا ئاگادارتان بێت.